Bagwera ba puku Thuto ya Lekgono e lebeletše tikologo. Tikologo re ile go lebelela ya puku ya rena ya tiragatšo e lego O Iphetletšeng yona e ngwetše ke Lesiba Thitšhere Maphoso. Ge re bolela ka tikologo re bolela ka ga Nako le lefelo. Tikologo ya sengwalo ke lefelo la ditiragalo tša banewa ka nako yeo e rilego. Ka go realo go ka thwe tikologo e lebane le nako le lefelo. Go na le mehuta e mebedi ya tikologo e lego tikologo ya sebjalebjale le ya segologolo. Tikologo ya segologolo. Diteng di lebane le ditaba tša segologolo tšeo di diregago mafelong a bogologolo ka nako ya bogologolo. Ditaba tšeo di lebane le bogoši, boloi, go ahlola melato kgorong, masolo a go tsoma, dintwa tša marumo, bjalo le bjalo. Tikologo ya sebjalebjalo ka gare ga sengwalwa go šupša gore diteng tša sengwalwa seo di lebane le ditaba tša sebjalebjale tšeo di hwetšwago mafelong a sebjalebjalo nakong ya sebjalebjale. Sengwalwa se ka tšweletša tikologo ya sebjalebjale le ya segologolo. Se se bohlokwa ke taba ya gore go sekaseka tikologo thoma pele ka go hlalosa Teori ya tikologo. O hlalosa gore na tikologo ya sebjalebjale e fapana bjang le tikologo ya segologolo. Ya segologolo ke tikologo ye e leng gore nako le mafelo a o tšwelelago mo pading goba mo go tiragatšo a laetša nako ya bogologolo, kgale, mola batho be ba sa sepela ka ka go namela di diphoofolo, batho ba sa, ba sa rera melato kgorong, fao go be go sa tšwa masolo a go yo tsoma, go sa na le dintwa tša marumo, bjale le bjale. Tikologo ya sebjalebjale ke tikologo ye e lego gore go dirišwa mafelo a sebjalebjale, go dirišwa nako ya sebjalebjale. Ke ka fao tikologo e lego ka gona. Theory ya gona e leng ka gona. A re lebeleleng gore na puku ya rena ya O Iphihletshe'ng yona e tšweletša tikologo ya mohuta mang. Tikologo yeo e tšwelelago mo go O Iphihletshe'ng ke tikologo ya sebjalebjale ka gobane mo go yona go tšwelela nako ye e leng gore e laetša sebjalebjale. Ee, go fa mohlala, re na le um go tsena dikolo, batho ba tsena dikolo, re bone o botša tate wa gagwe gore o tšweletše dithutong tša gagwe tša marematlou. Mahunela o mmotša gore ga a na tšhelete ya go mo iša kae? Ya go mo iša sekolong. Go šomišwa dillathekeng goba yona megala. Benjamin le babapadi ba bangwe ba na le dillathekeng go ikgokaganya. Tlhou le Rebone ba fela ba letšetšana megala ge ba nyaka go bolela. Sarinki o boledišana le Mahunela ka mogala ge ba nyaka go bonana ke re la tseba gore be e le batho ba e leng gore um ke monwana le lenala be ba be ba ratana jwale ge ba bolela ba tlhalosa gore be ba fela ba bolela ka um mogala ona wa sellathekeng batho ba ya mešomong Benjamin o iphediša ka go laiša santa goba ona mohlaba mo loring ya sebakweng Gape gape go na le moruti le morutiši. Morutiši kgoroši le morutišai ba boledišana ka go atlega gabotse ga re bone ditlhahlobong tša marematloung, go na le mafelo a go nwela jwala goba tšona dithabene, fao re bonago Monyaku le Benjamin ba ipshina ka megolo ya bona thabeneng. Batho ba na le ditokelo. Jemina o lemoša Mahunela ka ga ditokelo tša Riboni tša go ya sekolong, go šomišwa tšhelete go lefela dithuto le go fa batšofadi. Shai o botša Maleo gore Mahunela o timeditše tšhelete ya Riboni ya go ya sekolong. Gape-gape re bona batšofadi ba hwetša tšhelete ya motento, bona Mphiwa feela tšhelete ya Sassa. eh gape gape eh ge re lebelela go na ge re lebelela gona mo pading ye ge motho a sentšwe a sentše o iša o išwa kgolegong. Jemina le re bone ba etela Benjamin kgolegong go mo hlola matsogo. Go iwa dingakeng le maokelong re bona ngaka Credo. a fa Mahunela dipilisi morago ga gore Mahunela a farelwe. O mo fa dipilisi tša gore a farolloge. Go dirišwa difatanaga. Tlhogo o išitšwe ka taxi yunibesithi. Tlhogo o tšwelela ka sefatanaga ge a etla go tsebiša re bone lesogana la gagwe. Go bolelwa ka Lerio Benjamin a bego a laiša mohlaba mo go yona. Re na le mafelo, go na le mabenkele kgoparara fao re bone a, a bego a na le hlogi nakong ya ge la ba lebelela ditlhahlobo tša bona tša marematlou. Go tsena, go tsenwa diyunibesithi, Re bone le Tlou ba be ba tsena yunibesithi. Melato e begwa maphodiseng. Go na le diteišene tša maphodisa. Mahumnela o maphodiseng o bega molato wa gore modirelaleago Boreledi o mo lateletše ka lapeng a mmotša ge a swanetše go rekiša dikgomo gore a kgone go iša Re bone sekolong. Disenyi di išwa kgolegong. Ga go latofatšwe ka go utswa, ee, Benjamin o, o kgolegong ka morago ga go latofatšwa ka go utswa tšhelete ya mahunela. Ke yona tikologo ya rena ya papadi ya O Iphihlets'eng? Ke hlalošitše gore ke tikologo ya. sebjalebjale, sa gago, tsamao e tseba gore na tiori ya tikologo e reng, o e, o e ngwale ka mokgwa o e tšwelelang ka gona, goba ka mokgwa o ke hlalošitšeng ka gona. Gape, gape o ngwale um mafelo ao a tšwelelago mo papading ya rena, dithabene tšeo, dikolo, diyunibesithi ka mokana ga tšona, o be o hlalose le nako. Nako ya ditiragalo, gore na ditiragalo tše di hlaga neng. Ke hlalositše dilo tše ka mokana ga tšona, sa gago ke taba ya gore sepela o ye o yo di tseba gobane ge o ka dira ka wona mokgwanong. Potšišo ya mohuta wo e, e, e rwala meputso e masomepedi tlhano. Ge o ka e ngwala gabotse ka mokgwa o ke hlalositšeng ka gona, ga go ngaka o ile o hwetša meputso e masome a mabedi, e masomepedi tlhano godimo ga masomepedi tlhano, 25, out of 25 sa gago ke taba ya gore sepela o ye o di tsebe o di beye ka hlogong tšona dintlha tše be ke di hlalosa gore o kgone go hwetša meputso ye mentši ya go felelela re kgopela gore o subscribe gore channel ya rena e dule e le gona mo moyeng e se ka ya phumulo ka baka la gore go sene batho ba ba subscribang ka fao re a le kgopela re subscribang gore re kgone go le thuša Re a leboga. Thobela.